dii. yɛbaa ɔde yɛn kɔ wɔɔs no nti ɛkɔɔ yɛn ne nɛɛsesi ne kasa ne ade na ne yɛtumi hu sɛ hmm, oxygen concentrators ɛho now deɛ ɛwɔ hɔ no ayɛ dada nti ɛm sɛ aka mmienu anaasɛ sɛn bi na ɛwɔ hɔ nti wɔn yɛ hu sɛ edu na sɛ emergency case wɔ agye si kusi ade na na yɛde akɔ hɔ na yɛde akɔyɔ nti no no wɔn ani agye sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ ebetumi anya bi aba na ehu sɛ wɔɔso na ɛwɔ ha no nso ɛyɛ eight. Yɛɛ sɛ ok ɛneɛ nka yɛbɛma ward biaa baako na nka na nka yɛpɛ sɛ preference no kɔ to emergency ward no ɔho na na nka ɔho hia kɛse paa ɛna afei nkɔmmɔdie mu a yɛhuu nso sɛ mo hia saa orthopedic ɛɛ ɛɛ sɔɔ no sɔɔ In fact deɛ na mo yi so sese me hu yɛ no me dan m'ani aw ɛde ɛno na me hu sɛ aban nko ntumi nyɛ ne nyinaa agye sɛ yɛbɛsɔ n'asen na ɛno na nka megyina ha sɛ kotoku man yɛn yɛ firi ha me firi ha me firi akyem dan ha nti nka yɛn yɛ firi ha no na sɛbe biribi nyame ato yɛn nsam kakra ɛsɛ yɛboa na nka hospital kɛse a ɛte sei na tam biara referrals no basic ayi biara na ɛsɛ yɛde kɔ kofo dua ɛnyɛ nti ɛtu mmerɛ bi a nana wei deɛ meto ama wo dɛ mowɔ ha mo a biribi kakra to mo nsɛm mommoa basic ayi no na yɛn raise the level of aha health care no nkɔ soro kakra na ɛno na ɛboaboa nkuraase nkuraase na ɛwɔ ha no nyinaa aban nko ntumi ɔno wayɛ ne deɛ ɛna ɔde saa mo health care yi aba Nanso Sela ara no, nnipa bebree ntumi nni hɔ. Nkɔmmɔdie mu ara, Dɔkta Anderson nso ma me hu ne ne di nkɔmmɔ. Mesrɛ mo, monna saa maame no nso ase. Ɔka ho no bi a ɔmmoa no yɛmpusi nkɔ, na ɛno na akyi ɔda yɛkɔ yɛn akyi. Hospital yɛsi yɛakyɛ, na wobɛhwɛ a basic health care na ebi wɔ koraa yɛnya. Nti ɛnɛ mema m'asɛm nwa. Ɛno na ɛka yɛn akoma sɛ yɛbɛbɔ mmɔden na yɛn nso our widows mite, okunafoɔ a wɔma wo sika ka he na wɔwɔ, nti yɛde yɛn widows mite yi yɛde bɛboa. Monhwɛ so yie na kakra no a yɛwɔ no, sɛ wohwɛ so yie a, ansa na woanya bi nso abɛka ho.

Dɔkta Nathan Etienne ɛna ɛyɛ ONG specialist ɛba mmaa ne awoɔ ho nsɛm a ɔno na ɔyɛ panin a ɔda no sɛdeɛ ɛba. Government hospital nko ara na ɛwɔ challenge wokɔ hospital biara a wobɛnya challenge hospital yi mɛdi kan ka sɛ ɛyɛ hospital a akyɛ ɛkɔ 100 years hospital yɛsi ne 1927 aka bɛyɛ 6 years na ɛnyɛ 100 years but yɛ challenge yɛ major challenge ne sɛ yɛnyaa major renovation biara wɔ hospital a Ntsi yɛ yɛn appeal to government ne sɛ nka ɔmbɛboa yɛn na yɛ renovate. Yɛwɔ yɛatsetse sɛ aban aselɛkye hospital yi aka nea yɛbɛ renovate wɔ eastern region. Yɛbɔ mpae na yɛserɛ sɛ ɛbɛba so ntsɛm no ara cos sika a yɛgyegye ne wɔ ayarsafo no hɔ a yɛfrɛ no IGF no nntumi nnyɛ saa major renovation no. Ntsi yɛ challenge a edi kan no Nea ɛtɔ so mmienu nso yɛ ɛyɛ mfidie a yɛde yɛ adwuma no. Wohwɛ yɛ catchment population no a, ɛso paa. Ɔdan government hospital ɛsɛvo districts bɛyɛ five because wɔn nhyɛ da nni wɔn ara hospital. Ɛsɛvo eh, Brem South, Akyease, Brem Central, ah, Yerebi, Ɔfɔnase Yerebi, ɛna Akorɔso Asene Manso. Nti catchment population no so. Mensuro nka a nka woyi ko Eastern region ha koraa nka woyi ebia Kufuor dua eyi nsa wɔ mu a ɔdan ne ba in terms of attendance ne biribiara. Nso yɛ sikasɛm no wɔ fam nti mfidie a yɛhia de yɛ adwuma no yɛ a yɛnnya. Nti yɛbɛsrɛ sɛ adɔfoɔ a biribi kakra wɔ wɔn nsam no wɔn bɛba na wɔn aboa yɛn. Sesei yɛka sɛ yɛ dental chair koraa asɛe. dental chair no nso yɛkɔbisaa ne boɔ no ɛyɛ between hundred and twenty thousand to one fifty thousand sɛ yɛyi saa sika yi firi even insurance sika a wɔtua mu koraa ne kyɛ sɛ saa bosome no yɛntumi ntɔ nnuro ntɔ mpaneɛ ne nneɛma a yɛde yɛ adwuma ɛno nti na ama yɛadu saa stage nti yɛbɛsrɛ sɛ adɔfoɔ a bɛtie mo a, wɔwɔ bi a wɔbɛtumi aboa no, wɔtumi ka wɔn ho bom koraa ba bɛboa yɛn. Afei nso yɛpɛ sɛ yɛsiesie hospital ha, yɛpenti a. Nti amanfoɔ no, deɛ ɔwɔ paint, sɛ brush koraa mmienu na ɔde bɛbrɛ yɛn a, yɛbɛgye ne yɛada no ase. Kakrakra na nka yɛn nyinaa nka yɛn ho bom na yɛntumi nsiesie hospital. Sɛdeɛ madi kan aka no, hospital a ɛkɔ mfie ɔha deɛ, ne haw so. Ne haw so paa. Nti obi kae sɛ. ɛnyɛ yɛdeɛ ɛɛ simfoɔ mmiɛnsa no na ɛbɛtumi ahwɛ hospital no nyinaa nti no mɛfa mo afidie so asrɛ ɔmanfoɔ ɛyɛ akyem kotokuman wɔn a ɛwɔ fie ne wɔn a ɛwɔ aburokyire ne baabiara sɛ wɔn nso wɔn nkae yɛn na wɔn mmɛboa na yɛpagya hospital.